Xi wħud jipproduċu l-kotba bħala kittieba, oħrajn bħala illustraturi, u oħrajn terġa' jipproduċu l-kotba kemm bħala kittieba kif ukoll bħala illustraturi. Fosthom Trevor Zara. Wieħed mill-ftit kittieba Maltin li jagħmlu l-illustrazzjonijiet tagħhom stess.
Jena minn dukon zeri dem kont teħu pimpinġi, għanzi naħseb l-ikbar passatemp tiegħi fit-tfuliti kienet pinġija. Ħamur ftit lura. Jena kelli t-siju tiegħi kien il-pittur Giuseppi Karwana li pinġa diversi knejjes f'Malta, l-iktar xogħol tiegħu li għandu ħażżabbar in-naxxar u s-siġġiwi, għana drajt dejjem ngħix ġol-arti. Immaġina li bħala tifel immur għand it-tiju, kellu studju kbir immens, nara kull kwadru daqs faċċata ta' dar li dawn sieħlu ġol-knejjes. Bħala tifel minn kemm ippużajtlu jien ta' xi anġli żgħar. Arena drajt fl-ambjent tal-arti. Kont nħobb impinġi kif diġà għedt, u jiena bħala llim kont tal-llim tal-arti ħafna iktar jassoċawni mal-Malti li għallimt ukoll il-Malti, imma għallimt ħafna iktar l-arti. Allora meta jiena bdejt nikteb kodba għat-tfal, eżaġiet naturali illi ħa nillustrom jiena stess. Issa naturalment illi altru tpinġi fuq biċċa karta l-gost u altru qed tpinġi biex imbagħad tiġi inkluża fi ktieb. Anke hemm mill tekniku dik ħadd ma kontx nafu, jien niftakar l-ewwel stampi li pinġej tal polan tad-deb l arta xelter pinġejthom bil-bajro pereżempju. Illum nistħin ħares li hum tantu hekk illi meta rġajna minna Reprint tagħhom pinġejthom mill-ġdid. Imma ġifier l-għażla tiegħi li npinġi għall-kotba tiegħi ġiet naturali. L-iktar illustrazzjoni naħseb għal qalbi huma li għandi fl-ktieb ta' pożijiet qasqis. Għax dawk kienu differenti minn kull illustrazzjoni għamilt. U waqt l-oħra għamilthom kollha bil-kuluri, bil-lapes, bil-watercolors, bil-computer. Dawn huma karti baqsqsin. Mhux collage, sempliċi huma bojod l-ewwel nett iswed u abjad biss. Billi qasqast il-karti, ilwejthom, bramthom, u mbagħad billi xegħelt id-dwal ħadt ritratti. U jikkreaw id-dellijiet. Fil-fatt għal kull stampa ħadt għaxar għoxrin ġieli, ritratt differenti, nixgħal dwal artifiċjali, niftaħ it-twieqi biex ikolli dawl naturali, reflected light, U għażilt minnhom dawk naħseb l-iktar li nħasshom jiena oriġinali. Jiena dejjem ngħid illi l-kelma illustrazzjoni kważi aqqas korretta ħanek għaliex. Għax meta qed tillustra isek qed iżejjen. Hawn minn qatt għandu l-idea illi tpinġija qiegħda fil-ktieb biex iżejjen il-ktieb. Fil-fatt, mhijiex eżattament hekk. L-illustrazzjoni qegħda hemm biex tgħid xi ħaġa iktar. Jiġifieri, il-ktieb, issa li għandu l-illustrazzjoni, ġie jfisser aktar. Jekk tneħħi l-illustrazzjoni, se jfisser inqas minn hekk. Isu l-illustratur, ħa nibqgħu nsejħulu hekk, u saqqabat l-istorja u ra kif jista' jiftaħha iktar. Mhux jibdilha ta' jiftaħ iktar. Ħalli nġib eżempju żgħir. Il-famuż ktieb Alice in Wonderland. Jien ma nafx kemm il-verżjoni għandi tiegħu. Għax ħafna drabi kont nixtrilhom imħabba l-illustrazzjoni. Għax kull illustratur itiħa, itiha eh, sfumatura differenti. Per eżempju għandi ktib minnhom ta', ta Alice in Wonderland fejn l-illustratur ħadha bħala storja makabra kważi. Illustrazzjoni xħut minnhom huma kważi tal-biża'. Ifriqu f'Alice in Wonderland l-illustratur ra it-traċċi ta' makabrità li illustraturi oħra ma rawiex. Illustratur oħra li sew ħaduh pereżempju bħala jinna forsi ktieb ehm, ta' fantasija kif fil-fattu jew eh, ktieb tal-assurd li hu kollu. Iġifieri l-illustratur x'qed jagħmel? L-istorja qed jara, qed jaġina, qed jagħmilha tiegħu.